In itye nining? An atye maber.
Itye yubo dek do? Atye yubo dek en.
Man eni kor dek awinyo ber mada. Ber dek gin vitamin tye iye. Ee ki wai bene pe dong vitamin keken ber bene ki lumar. Weng diki laco dong tum atuma kong. Eyo lok tye ka kenyo.
An apwoyo tutwal man otigo.
Yes Acholi i nino ma tye ni Lakwed TV an Ladidi Ben atye i town me Kitgum. Yes ki koma ber bene ano mego acel man mamana ma bed tye ka ka eni mo wai ni ayela pe en be ka lok kere nyig lok acel apwoyo matek mama. Apwoyo.
Lok me mar i nino ma tyen ma dano tye ka kwerone ni, Pira kena lok me lyel aye nongo obedo tye, ento dong kit macalo bene nongo ngec tye gire ya nino me mar tye i lobo, mar pire tek pi wa kenwa wan pe wayubo gin mo pien ladita bene peke ocito cafari ne moni. Ya ci gin ma pire tek mar myero obed tye i kin dano dok mar myero kigwoki. ma cakke ki dang aryo dire dire dire ci nya i po inongo ni mar dok okelo mar mukene doko ci wod ci pire tek ni mar myero dano ogwoki ka itye ka gwoko mar i oti te lokke ni ka ci wod obino in bene myero inen kit ma myero margi gumedde kwede ci imono aye gin maber eno ma an aneno ni mar myero kigwoki. Man man pwonye mego ki kome. An apwoyo tutwal apwoyo lok ki lakwet TV. Apwoyo matek. Eya. Yes, pud watye i Lakwet TV ah, man kun watye i cuk ah, nyo wino ah, me Kitgum ah, Town. Man ene ka ma watye ka medde ma wanongo ah, cat tye ka wot maber. Dano orukke o bene moods me Valentine i nino matini kite in ite nene kede. Ah, in inen ka icako acaka ki kaka eni, pe amito da acak kwano coc ma i korgi, ento aneno love love kwo ngo moni kenyo iti nining? Atye maber, wun tye nining? Man in iyekke nining i nino matini? Ah, yubbe matin gire tye o matek ateka, ineno wa ka irukke. Ok, aneno orukke eni tye dong ka nyuto ni danger koni tye. Ah, maberre do.
Ok, apwoyo tutwal. An apwoyo matek. Man dano tye ka wot ki dunyo ni eni kong an acak kong ki kakany. In itye nining? An atye maber. Iyubo dek do? Atye yubo dek en. Man eni kor dek ka awinyo ber mada. Ber dek eni vitamin tye iye. Ee, ki wayo bene pe dong vitamin keken, ber bene ki lumar. Weng dik laco dong tum atuma kong. Eyo lok tye ka kenyo.
An apwoyo tutwal man otigo. Gin dong ka imito niang madwong ngo ma otigo timo ci ibipenyo gin aye. ci an amed, a, atye ka mede kun ao bot lamera acel ma tye ka kany ma bene orukke i bongo ma en okwoyo akwoya ma in ineno anena obedo valentine valentine lakit mo kenyo ci man dong nongo tye ka nyuto bene danger a, pa ngo ma tye ka timme koni ci an apwoyo kong. Afoyoga.
Jamine tye ka wot nining? Ah, maber.
Okay. Kup, kupe mogo matino tino dong tye ka wot anyim. Watye ka kuro mere pati kon ca mo keken. Ceng dong oto atoya keken. To atoya keken.
Wajole wa ki cogwa maber, wangwedi dek and vitamin. Eyo, eni koni no en dong biwor ticce nok koni tye? Nonge maber adada. Ber tutwal, an afoyo. Lamera. Itye? Atye.
In ange ni pud kombedi gwoko nyo pe ruko kwaro kwaragi ni pien itye ka yek ayeka. Ingeyo kit wa i karama bene bongo ca mukene kong ke, ke, ke, ke kuro kong luweri wuruko kong gityeko megio weng ka dong iwotte ki migi. Ca ne tye ruko ca mo. So koni mac apoka. Bedo lyet.
An ao kany atura mot man i kin Mon ma gitye i cukka kany ma gitye ka konyo dano i kit me lok me cat. Ingeyo cat eni ka onongo labongo gin bene onongo pe romo bedo yot tutwal bot dano me wilo wil. Ci an amito acak ki cing acam cucut kombeddi. In itye nining? An atye maber.
Apwony nyinga ni?
Nyinga Ciro Mili. Aneno boni ne dong tye kala ne tye ka lokke lokke oo ange koni ma oo tyen nongo dong odok kwar. Ee koni tyen nongo odok red dong. Eyo nino pa lumane in iyeke nining?
Ayeke maber ci atedo dek mamit bot cwara acwale en out en cwale an out ee.
Dano weng cwale? Ee. Ber tutwal. Ah, ci ko ka dong oo kuno no kit program ango ma wutamo ni dong obibedo special adada ma dong wuketo en ma nongo dong tye outing e?
Program ma twero bedo tye iye mato
Wine. eh, mato wine ma ngolo keks be ah ki dong jami mogo ma litino. Apwoyo kilo tye maber ba. Ma itelo miya ga di. Miya ga par.
Aya bas wan dong kare pud pe we weng an apwoyo nini. Eyo nyen nine tye ka wot nining tyeni. Tye wot maber. Okay iyeke nini aneno kala bongi dong ocako lokke maber. Ee, tye nino pa lumar. Eyo, man wuyeke niningi? Wayeke ki wati kuru otyeno keken ma dong oromo bedo. Myero piny aye ka ocidi.
An angeyo ni tye ni ka kite atye ka winyo lok a dano kede, aa kite boss migo owaci ni aa Jesus if you want to come don't come back today ni ene ne calo gin itino pe bedo tye ka meno tin pa patte tye dano oyubbe irwom ma lamal ma kun nongo aa lok me mar obibedo tye bene Lamal, an apwoyo tutwal lok ki Lakwed TV. An apwoyo bene. Yes, kit ma itye nena kwede, atye pud i cuk madit man ka ma kitye ka cato jami mabeco, kitye ka cato nyim, kitye ka cato mutungulu, kitye ka cato muranga, kitye ka cato kit taip muranga mo keken. Ka eni dwong me ata wa pul, pulle bene taip mo keken. Atye ka neno bene wa mucele tye ka kenyo. Pud watye ka medde i yubwa me Valentine i nino matin-ni i tam pa lwak, watye ka mito niang Valentine's Day nino tye ka wot nining? Yub ki gang tye maber, lutino bene igi yom, an bene iya yom i komgi pien tye nino maber, nino me mar. Mm.
Man ber tutwal. Onyo gwok koni nongo yub mo gwok bibedo special gwok ki ah, dano ma nongo ah, o- won ot ma migigi ki dong Gwok yub mo tye special ma koni wu tamo ni gwok ko po ki wiu ki kit a yang con kede? Aa ki kom marac dok won ara mene i kome pe ento adong ki lutino keken i iwa wabitiyo kit ma naka jwi wa tye wamedo mere ki yom cwiny matek i kine. Sorry me winyo lokke eni. Ki dong gin ma medo an pol kare awaco en ni aa bedo tye pa won ot ti kur dong-ngi Lanyutte nongo tye ni lutino en ma dong komgi tye ni en dong ka ma nongo in iromo nyuto mar ma megi ci kit ma in iwaco ni yomcwiny tye gang lutino bene tye ni en ange ni kit ma koni nongo dong mar bedo tum kwede ki ka kenyo pien man dong en mic ma Lubanga omiyo botwu. En e mic me lityen-ni, en e rom aroma ki tye pa en, gin dong gicung pi en kit kome peke. An apwoyo twatwal lok kedwa, apwoyo lok ki Lakwed TV. Apwoyo bene apwoyo ya yo me lok kwed lutin. Ber twatwal.
Apwoyo matek.
Yes, in mi neno wa i cakke i acakki ne o wa i agikki kombeddi eni ni wan wa pwoyo in twatwal me lok kedwa man Lakwed TV. Wa pwoyo dano ducu kacel acel me cuk madit me Kitgum Town, kacel ki jo ma gubedo i Bus Park, kacel i kin piny mapat pat man i dukan. Wan wapwoyowu ducu weng kacel acel pi lok kedwa kun wuwacciwa tam ma migwu ki yub ma migwu kit ma wun wutye ka yubbe kwede pi Valentines. An Ladidi Ben i kamera ma mega i nino matin-ni, kit ma ceng jwi wek awac ka man, Andrew en aye obedo ka coro an nicakki acakki. Wa i agikkine, apwoyo matek Andrew kun wun ma wutye ka kenyo ma pud peya wu subscribing channel ma Megwa me Lakwet TV, kombeddi e eni ni wunen ni wu subscribing kun nongo tam ma megwu onyo kit ma wun wutye ka kwero kwede nino ma megwu onyo kit mukwero kwede owac botwa i comment section. Mar tic ma megwa. Kun nongo wii be pe owil ni kombido watye ki partner channels man calo Tara pa Luo TV ma bene omyero icito o subscribing iye kacel ki Pride Africa TV man ka ma omyero wun bene wucit wuroti ma wabiketo link ma meggi i in the description below. An apwoyowu tutwal jucoka malo Lubanga omeddi wu gum ka wun wukwero nino matinni kun nongo